y awe mi ke papia over di nutricion consciente. Mi ta spera bosan ta tende, bosan yama bosan ruman, bosan yunan tur bin tende, paso awe mi ke papia over di nutricion y con esey ta hopi bon pa nos. Mi ke cuminsa prome na splica dicon mi ta sinta aki nan. Mi ta yu di Corsou, mi a nace na Corsou, anto cu diesocho aña mi a bay biba na Merca, na Miami, mi a studia ayanan, mi tin un. Chiller si un Master's Degree den Business Administration anto mi tin un Certification den Holistic Health and Wellness Coaching. Mi a biba diesseis aña na Miami. A mi tabata bia hopi pa Kòrsou semper ku un pashon pa sigui yuda Yu Kòrsou. Anto e delastre kuater aña aki mi a disidí sali for Miami anto mi a kuminsá biaha pa mi. impacta otro hendenan rond mundo pa siña conoce mas di otro paisnan, otro culturanan. Mi a biba na casi dies pais na Europa, cu mi a siña varios cos, anto tambe diesun pais na Asia. Anto na Asia mi ta tin hopi oportunidad pa a siña cushina, mi a haci kookles na casi ocho pais cu mi a bay, anto a siña conoce e manera cu nan ta cushina, dicon nan ta come asina y ahin cu e parti di meditacion, e parti di conecta cu bo mes curpa. Conecta cu universo, comprende con nos por usa nos energia pa manifesta nos deseonan. Cu tur eseinan ta eigenlijk bay mas tanto afo di nutricion. Pasobra nutricion ta un tool, e ta un parti di nos bida, pero ora nos conoce con nos por usa nos energia pa nos por manifesta nos deseonan pa nos tin miño. Relashonnan personal, haña mihó karera, yuda nos bida finansiero. Anto eigenlijk ta felis, pasobra ta eigenlijk tur esakinan ta e motibo pa nos por ta felis. Ora nos kuminsá siña mas over esei, oei nos por kuminsá biba un bida hopi mas mihó. Entonces mi ta tin hopi oportunidat pa siña tur eseinan di tur e paisnan, anto besi mi ta bèk na Kòrsou awor aki pa mi yuda tur yu Kòrsou, tur famia, tur mayornan, pa bosan tambe kere ku bosan por logra.

Sa mas ku shen kilo. Anto mi ta ta hopi malu, mi ta tin hopi adikshon di suku, mi no ta por a kontrolá e kumindanan ku mi tabata kome, mi tabata skonde mangel. Den temporada ku mi ta tin dies nuebe aña, mi a wòrdu diagnostiká ku selulasnan di kanser den mi parti servikal. Anto ya, mi a sinti jeet, mi a baha, pero semper mi tabata yena bek. Anto, nunka mi no ta por a figure out of mi no por a komprondé kiko mi tin ku hasi pa mi por logra ta salú, anto logra mantené un peso saludabel. Anto, foi ora mi a kuminsá focus mas riba implementá e parti di plant based, dus plant based ke men parti nan kuminda nan ku ta bin di yerba ku berdura ku mata, i tambe kambia mi perspektiva di pensamentu. Ta es emoshonnan ku mi ta pone den mi kuminda. A fokus riba kumindanan ku tin mas fibrashon i frekuensia haltu. A fokus mas riba e parti spiritual, pa konosé mi mes, pa stima mi mes, pa konektá ku mi mes. Anto ora mi a fokus mas riba e parti ei, anto fokus riba kiko eigelik mi tin ku fokus riba dje. Pues to eigelik dieet ke men bo no ke por kome, bo no tin mag, bo no por. Anto bo ta sinti bo malu, pero ora nos focus riba agregá, anto e cosnan cu nos por cuminsá implementá den nos bida, e ora nos tin un frecuencia hopi mas contento, hopi mas agradabel. Anto, por e ora m'a cuminsá cambia mi perspectiva asina mi a por a finalmente logra mi peso, mantené mi peso, anto rei hopi cos otro a bin cambia den mi bida. Mi relacionnan personal a bin drecha, mi parti di mi careranan a bin drecha, mi a sinti mi hopi mas miaus cu mi mes. Tur kos a kambia. Dus eigenlijk, esei ta eigenlijk loke al ta un holistic ke men nos ta implementa tur na e palabra ingles ke men whole, whole ta ke men henter. Dus nos ta focus riba e parti di nutricion pero tambe e parti spiritual, e parti mental, e parti di curpa, e parti relacionnan personal. Tur eseinan cu nos ta yama cumindanan primario pa cuminsa implementa den nos estilo di. vida pa nos por logra lokual nos ke. Awor ta di konta importante pa nos por kuminsá implementá un estilo di bida hopi mas saludabel. Hopi bia nos no sa ta dikon despues ku un mucha a kome McDonald's ta dikon a tin hamber despues di un ora trobe. Òf hopi bia nos no sa dikon nos ta sinti nos mes kansá henter dia pasobra nos ta komiendo sierto kosnan ku tin hopi kímiko den. Hopi malesa ta bini nos kurpa, anto nos no ta komprendé dikon. Anto hopi bia, kumindanan ku nos a kustumbrá, ku nos tin hábito di kome den nos pais, ta kumindanan ku ta prosesá. Anto kumindanan prosesá kemen ku kumindanan ku a wòrdu traha dor di hende, dor di persona ku nan ta hinka kímiko aden pa konservá e kuminda hopi mas largu. Of kumindanan ku tin hopi suka den, hopi vètnan prosesá. Anto tur e seinan, e kurpa eigelik no ta rekonosé, e sélulanan den nos kurpa no ta rekonosé e kímikosnan ei. Anto p'esei ta hopi importante pa nos kuminsá implementá e partinan di kumindanan ku ta bini di naturalesa, kosnan ku nos por trèk fo'i mata, kosnan ku ta bini di tera. ku nos ta yama early plant based, ta basá di mata di berdura. Pero nos tur sa ku nos tin ku kome berdura ku fruta, pero nos no ta sier. Awe ta dikon esei ta pasa? Ta pasobra nos ta kere ku nos tin ku kome blachi enter dia òf nos tin nos ta kere ku nos tin ku kome kosnan ku no ta masha interesante tur dia. Pero danki Dios awendia tin hopi estudio anto hopi manera kreativo. y inovativo cu nos a trece pa por bin crea ban bisa un bolo cu nos por come cu ta traha di di cashipete of ta traha di cashews di nechi of leche di almendra of sucunan natural cu ta bin di fruta of podise nos por traha lasaña cu ta no ta di carne cu ta un leche cu nos mes por traha na cas of. Ki e shinan ku ta bini di di di nechi? Dus esaki ta gewoon ta ehèmpel ku mi ta dunando ku nos por kuminsá implementá kumindanan ku ta bini di plant based ku ta bini di yerba i mata ku nos por disfrutá i ku nos por agregá den nos estilo di bida anto ta ku ta wòrdu gosá ku ta wòrdu disfrutá no paso asina nos disfrutá nos kumindanan mas hopi mas largu awe ora i nos por mantené nos peso anto. nos estilo di bida. Hopi kumindanan ku ta bini di naturalesa, ku a krese di tera, ku ta haña solo dirèkto dor nos ta kome nan dirèkt, ta kumindanan ku tin hopi mas fibrashon haltu aden, ku tin mas frekuensia haltu. Dus frekuensia ku fibrashon nos kende energia. Anto ora nos implementá e kumindanan den nos kurpa ku tin fibrashon i frekuensia haltu, e ta bin hasi nos kurpa alkalino. I kiko ke men alkalino? Alkalino ke men un kurpa ku no ta biba ku asides, ku no tin nada kímiko aden, ku no tin nada asides aden, anto tin hopi mas kumindanan natural aden. Anto den un kurpa ku ta mas alkalino, ménos malesa ta krese. Dus einan bo ta haña un kurpa ku no tin kánser, ku no ta biba ku otro malesanan. cu nos sa cu ta den nos comunidad, anto era ey nos mester cuminsa implementa mas esaki pa nos puro bira mas alcalino. Awor mayornan, con bosnan por cuminsa implementa un cambio na cas? Pasobra esaki ta cuminsa cu bosnan. Muchanan ta wak locual nos ta haci, muchanan ta siña di locual nos ta implementa. Anto ta hopi importante pa nos siña e muchanan. Nan ku ta great, ta leuk pa nos inventá algu ku ta bin di mata ban trese, ban kuminsá traha un resèpt ku ta algu diferente, un kambio. E muchanan ta gosa, anto ta kos nan hopi fásil ku eigenlik pasobra nos no tin e konosementu nos ta kere ku ta muilik, pero ta hopi fásil pa nos siña kon pa nos implementá e plant based, e bèrdura, e yerbanan pa nos kuminsá yòrei. Crea receptnan durshi ke muchanan ta corda paso corda bon nos ta naturalesa muchanan di entre cero cu cuatro aña nos ta siña nan come verdura, papa, cosnan natural nos no duna nan sucu cu bolo den e temporada nan ey dus dicon nos no por sigui ta hopi importante pa nos sigui duna nos muchanan comida nan cu e celula nan ta reconoce cu nos curpa nan ta reconoce pasobra cosnan cu ta bini di naturalesa ta ta ta nos curpa ta reconoce. Anto ta bin yuda e muchanan tambe siña hopi mas mihó, pa konsentrá hopi mas mihó, pa nan krese hopi mas mihó. E ora ei nan ta haña e nutrishon adekuá, anto e nan por kuminsá krese hopi mas mihó, anto konsentrá. Anto, ta lógis si nos pensa derover, pasobra ora nan kuminsá haña e vitaminanan, tur vitamina, ban bisa un apel tin hopi mas vitamina ku un pel di vitamina ku bo ta duna un mucha. Dus, hopi bia ta e vitamina ei e mushunan mester pa nan por konsentrá mas mihó, pa nan bar bai mas mihó dilanti. Entonces, e ta kuminsá ku abo. Abo ta esun ku tin ku kuminsá mustra, demostrá ku ta greit pa nos kome i ta. Anto, splika ta dikon ta importante pa nos kome eseinan. Anto, kere mi kere Dios, e e mushunan ta bai haña, nan ta sinti konektá. Pasobra nan ta, nos korp a ta rekonosé naturalesa. Mitonan, na ingles nos ta yama nan myths, anto esaki nan ke men pensamiento of krea kosnan ku nos ta kere ku eigenlik no ta bèrdat. Anto un den promé kosnan ku mi ke papia derover ta, Olga, ta muchu karu pa kome asin aki. Kon mi por hasi? Promé ku nada mi ta bisa boso a mi mes personalmente ora mi a kuminsá mi journey pa kome mas saludabel, Ama si un test di tres luna ku mi a bai full organic anto tres luna ku mi no tabata organic anto en berdad na kasa mi tabata paga hopi mas ora mi tabata kumpra organic anto mi ta splika ki organic ta anto ora mi no tabata organic mi tabata paga menos pero ora mi tabata kome organic ku ta eigenlijk e kumindanan natural ku no ta bin ku insecticida ni pesticida ku ta mas Sin químico, mi por splica un tiki mas derover otro un dia cu mi wou a bosan. Pero ora mi a paga mas, ora mi tabata cumpra mas organico, en berdad mi tabata paga menos. Pero kico pasa? Mi tabata come hopi menos bolo, chocheria, tur esakinan, mi tabata come hopi menos. Anto mi a baha, dus pa fin di luna ora mi a check tur dos di e lunanan, mi a gasta casi mescos. Dus, esei ta un tep ku mi por duna bosan. E di dos tep ta, Yama bo, bo, no, bo kunuku, yama wak, wak unda na Kòrsou nan ta krese bèrdura, krese kuminda. Paso, esei ta hopi mas barat, ta hopi bia ku si nos kumpra kumindanan ku a bini Merka òf di Europa den supermerkado. I tambe, e, un tep ku mi ke duna bosan ta ku ora nos kuminsha kome kumindanan ku ta lokal, ku ta krese na Kòrsou, nan tin hopi mas balor nutrishonal aden. Ku un kuminda ku a wòrdu kitá dos tres siman pasá a bia bin aki nan, e ta wardá den supermarket. E kada dia ku pasa e balor di nutrishon ta baha. Pero ora nos ta bira kome un bèrdura ku ta dos tres dia pasá nan a kit'é foi foi kunuku, e tin hopi mas vitamina, e tin hopi mas energia di solo ku ainda tin aden. E tin hopi mas nutrishon. Anto ta hopi mas importante pa nos por apoyá tambe nos personanan ku ta krese. Nos kumindanan na Kòrsou ta hopi bia, ta hopi mas barata. Sí, anto tambe nos no tin tempu, nos ta hopi drùk. Anto esaki ta otro un kos tambe, ta bisa mi, Olga, kon mi por, kon mi por kushiná, bai para inventá kos ku mi no tin tempu? Mi ta drùk, mi ta traha, mi tin tantu yu. Korektamente ta hopi drùk, nos tur ta hopi drùk, pero tin hopi tèknikas nan ku nos por siña kon pa nos hasi e kosnan. Mas lento. Ami mes ta un persona cu mi mes tabata traha sesenta ochenta ora pa siman ora mi tabata biba na Merca. Mi mes tabata un persona cu tabata hopi drug, mi tabata traha hopi, pero mi mes a experimenta kico mi por haci pa haci e lento. Tin cierto tecnica, cierto strategia cu mi por siña bosnan. Kon bosan por hacibe. Entonces si bosan ta interesa bosan por bai riba mi website esaki ta olgayop punt com mi ta offer free consultations p'e personanan cu ke siña mas derover. Hopi bia ora nos ta papia over di come saludabel nos tin cu come mas fruta cu berdura e sin ke men cu ta pa resto di nos bida nos mester stick riba e plan anto nos un por come nos cosnan cu nos gusta tur cos ta basa di balansa. Paso mas nos cuminsa focus riba agrega, mane mi a splica prome cu ora mi tabata haci diet, mi tabata elimina, pero fue ora mi a cambia pa focus mas riba agrega y nan mi ta por a sinti mi mas miho, anto e ora di implementa e parti emocional den mi comindanan. Dus ta hopi importante pa nos combina e parti di agrega, e adding value, cu nan ta yama ADV, mane boso a ora nos tin ADD cu. Ta si tur cos mester ta perfect? E add gewoon ke men agrega, dus add na ingles. Dus ora nos focus riba agrega e valor, agrega e valor di e cumindanan, e calidad di e cumindanan cu bo tinga den bo curpa. Ban bisa si si bas basi ai, bo sa bo ke come algo dushi cu normalmente no ta saludabel. Bo por bira kome, pero kòrda ku e di ei, bo sa, bo ta agregá tambe bo berduranan, bo smoothie, bo salada, bo kosnan ku tambe bo sa. Dus e ta, tur kos ta bai basa di e balanse. Dus mas tantu nos ta den e parti di e holistic eating, es e komementu holístiko, mas haltu e seiti ta, anto ménos e parti asides, e parti kumindanan prosesá ta, miñó. kurpa ta bai reakshoná, mas mió nos ta baha, mas mió nos por konektá ku e kuminda. Awor, ta fásil pa bisa kome akí, kome ayá, hopi bon, pero nos tin ku kòrda ku e parti emoshonal ta play un ròl hopi grandi. Anto dikon esei ta pasa? Pasobra hopi bia nos ta kome pasobra nos kurpa kustumbrá òf pasobra nos tin gan di kome òf pasobra nos tin e craving pa kome, anto nos no ta. Para ketu anto pensa even ok e kurpa ta krei ku esaki ta pasó el a kustumbrá ku ta esaki mi ta dune pero p'esei e adding value ta importante pasobra mas tantu nos kuminsá agregá asina den nos kurpa mas tantu e kurpa ke e kurpa ke semper mas di lokual bo ta dune dus p'esei ta importante semper focus riba e balanse anto agregá e valor den bo kumindanan anto. E parti emoshonal ta e parti ku mi ta yuda hopi hende kuné pasobra nan ta bisa, Bo sa mi no por, bo sa mi kurpa tòg ta trèk, semper mi ta bira kome mas di esaki tòg, kon mi por hasi? Anto esei nan tur ta parti emoshonal. Anto esei un health and wellness coach ta yuda kuné pasobra un diatista nutrishonist ku mi ta traha hopi ku nan, mi ta traha great ku nan, nan ta yuda mas ku e parti kiko nan tin ku kome. Anto un terapista ta yuda mas e personanan kon nan ta sinti, pero un health coach ta den tussenin. Anto e plachi ku boso ta wak aki boso ta mira e diferensia entre un nutritionist, un therapist anto kon e health coach ta kai na e mei di nan. Dus esei ta e parti ku ami ta yuda kuné ku yuda haña e alternativanan di kon boso por kushina pa boso mes, pa boso yunan, pa boso famia, kon pa kambia boso mindset, boso mentalidat. Pa cu e cuminda con pa crea estrategia pa hinca esey den bo lifestyle, anto di tambe papia di e parti di e primary foods, cu ta e shete stepsnan cu ta e lifestyle awakening program cu mi ta ofrece, anto esey bo san proba crema mi website esey ta olgajob punt com. Anto si bosnan ta mas interesá pa siña mas over di esaki, bosnan por visitá mi website olgajob punt com, anto bosnan por haña un free consultation i por papia even just pa wak kiko ta e problema, kiko ta e dolornan, e blokashesnan ku ta stroba bo yega kaminda bo mester yega.